Dema xweş be, em hinekî behsa pêvajoya aştiyê bikin. Gelo di navbera kurdan û tirkan de pêvajoyek bi navê pêvajoya aştiyê heye an na? Ew demeke tê niqaşkirin. Hin kes dibêjin pêvajo, hin kes dibêjin qonaxa lihevkirinê, hin kes dibêjin aştî û Tirkiye jî Her çend rastî rexne tê gelek kes nerazîbûnê nîşan didin jî zimanê xwe naguhere hê jî jê re dibêje Tirkiyeya bê teror. Rast e Tirkiyeyeke bê teror gelê Kurd jî dixwaze. Yê ku li ser gelê Kurd terora herî mezin pêkanî dewleta Tirk bû. Ji Qoç kiriye bigire hetanî serhildana Şêx Seîd, Zîlanê ya serhildana Agiriyê, Dêrsimê, Paloyê, Roboskiyê heta îro bi dehan carî komkujî pêk anîne. Li dijî gelê Kurd qetliam pêk anîne. Terora herî mezin li ser gelê Kurd Tirkan meşange. Kurd jî dixwazin bêjin Tirkiyeke bê teror, lê eger te zimanê aştiyê dixwazî yeke di behsê aştiyê dikî pêwîste te zimanê xwe biguherî. Hûn dixwazin lehaw bikin, dixwazin aştî çêbe. Pêşî pêwîste zihniyet bê guhertin. Eger ne Kurd jî dikarin bibêjin Kurdistaneke bê teror, Tirkiyeke bê teror. Lê Kurd maqûl tev digerin, dibêjin bila em lehaw bikin, em hev nekujin, êdî aştiyek pêk bê. Eger gotin be, bi gotina be, Kurd an jî ziman heye. Kurd jî dikarin bibêjin, Kurd jî dikarin binaw bikin. Lê Kurd dixwazin maqûl tev bigerin. Behsa komkujiyê wê nakin ji ber ku dixwazin hûn li hev bikin. Hûn çi rojê carekê radibin û behsa terorê dikin. Kî teror e? Dema serê zarokên gelê Kurd jê dikirin, dadin ne ser kevira resmê apê re dikişandin, teror pêk dianîn, hê DAIŞ tune bû. Zihniyeta DAIŞê zihniyeta eskerên Tirk e. Êdî kurd naxwazin behsa wê bikin. Dema em bêjin bi dermanê mişka heftê hezar kes bi jehrê kuştin li Dêrsimê komkujî pêkanîn. Eger kurd îro behs nakin ji bo ku dixwazin li hev bikin. Dixwazin aştiyek pêk bê. Eger ne terora herî mezin dewleta Tirkiyê li dijî gelê kurd bi kar tîne. Terora herî mezin ev e ku tu gelekî inkar dikî, nasnameya wan inkar dikî, zimanê wan inkar dikî, çanda wan inkar dikî, navê gul û giya, deşt û çiya, dol û bera diguherî. Gelekî ji holê radikî terora herî mezin ma ji wî zêdetir ew qirkirin e. Lewre kurd dibêjin em maqûl tew bigerin, em zimanê xwe şirîn bikin ji bo ku em li hew bikin. Eger ne kurdan ji ziman heye, kurdî dikarin bibêjin. Pêwîste tirk an vê zîhêniyeta xwe biguherin an ji bi wî awayî ji xwe pêvajo Nameşe, çê nabe. Dayîkê aştiyê radibin diçine meclisê, qaş û komîsyona ku ji bo çareseriyê saz kirine, komîsyon rênede dayîkên Kurd, dayîkên e, ciwanên Kurd, keç û xortên Kurd ku canê xwe feda kirine ji bo wî rêyê, ji bo wî zimanî, di rê nadî ku bi zimanê xwe biaxive. Eger tu îro destûrê nadî komîsyon de bi zimanê xwe biaxivî, tê çawa çareser bikî? Tê çawa qanûna biguherî? Tê çawa Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan azad berdî ku li Amedê mitînga çêke, li Kurdistanê bigere? Jixwe pirsgirêka herî mezin ew e ku tu vê gotina soza ku te pêk in, yan bibêjin soza ku te daye, Bahçelî rabû çi got? Bahçelî got eger Ocalan bang li PKK'ê bike, şer rawestîne, şer bi dawî bike, Ez heta dawiyê destek dikim mafê hêviyê em ê pêk bînin. Mafê hêviyê çi ye? Ne ku minnetê dike, qenciyê dike. Mafê hêviyê dewletên Yekîtiya Ewropayê, di Parlamentoya Ewropayê, qanûnên Ewropayê dibêjin pêwîst e her kesî hêviyek hebe demekê rojekê wî azad bibe. Piştî ku bîst sal, bîst û pênc sal raza pêwîst e hêviya wî hebe. Pêwîst e bêne berdan. Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan bû bîst û şeş sal ku li zindanê ye. Lewre mafê wî heye ku azad be êdî. Ew maf mafekî xwezayî ne ku hûn qenciyê dikin. Lê heta niha we bi haneyên din cur be cur qanûnê xwe ji pêk neanîne û sozê ku hûn din hûn pêk nayînin. Îro Bahçelî sozê ku dabûn pêk neaniye. Digot bila Ocalan bê meclisê biaxwe bila bê koma ma Dem Partiyê de biaxwe. Ka li ku ye ew soza wî? Te sozê xwe pêk nayînî ku sozê te dane. Ji bo ku pêvajo bimeşe, kurd ji hemû gawan dawî jin. Pkk kongreya xwe çêk kir, şerê çekdarî bi dawî kir, biryar da ku êdî çekê bi kar neyne. Lê ku te çi kir? Hûn çi dikin? Wê ser de rabûne gefan dixwin. Kesên nêzî Bahçelî Turk û ne kesekî ku nijadperest bû jî nivîskarekî tê naskirin jî li Tirkiyê nêzî Bahçelî ye jî li be gotina wî û gotina Bahçelî hema bêje belkî eynî ye. Dibêje Bahçelî û MHP hewl didin pêvajo bimeşe lê AKP Erdogan Bi niyet e pêvajoyê xirak e. Dije eger bikare dest wî re bes îro xirak e. Ji xwe balkêş bû behsa tecrîda li ser Rêber Apo dike. Dibêje Rêberê gelê Kurd Abdullah Ocalan yanî çawa çê dibe te serokê komîsyoneke mizakereyê ye yanî aliyê Kurd wek sermizakere cî bi nav kiriye. Dibêje ser navê me bila mizakereyan bike. Lê tu radibî mehekê nayê lê hevtim pêk bê. Ew çawa çê dibe? Gelê Kurd Rahedanên Kurd jî dibêjin berê ji gotibûn, dibêjin nêzîkakiya dewleta Tirkiyê ya li hemberî Rêber Apo, nêzîkakiya dewleta Tirk ya li hemberî gelê Kurd û ya li hemberî me hemûyan e. Yanî ew pîvan e. Eger tu dixwazî gelê Kurd qebûl bikî, pêwîst e tu Rêberê wî qebûl bikî. Pêwîst e tu Rêber Apo Te çawa te digerî? Pêwîst e cure helmet tê bigirî, ti rêzê bigirî, destûr hebe, her kes kî dixwaze pê re heftinê çêke. Ew dixwaze bi kê re pêwîst e heftinê çêke. Ne ku li gorî keyfa te û halê te û destûra te be. Bi çaxê ew nabe muzakere. Ew ji xwe serî de dibe teşqele. Dewleta Tirkiyê bi du çi ye? Bi du teşqeleyan e. Aliyek gawa de jec bo ku rê vebe, Tu radibî berowa jî wê de dixwazî hîlaya bikî û bi wî awayî kurdan bixapînî. Kurd nayêne xapandin heyran. Kurd ne kurdê sed sal berî ne. Dema pkk derket Rêber Apo jî behs dike dibêje me qelemek tune bû. Me qelemek tune bû heta ka bikije çekî. Em gihîştine kîjan astî niha bi milyonan e ku kurd piştgiriyê dikin û hêzeke mezin ya leşkerî heye. Ji yer rojhilat bigire hetanî nizanim diçe Dêra Zorê hêzên leşkerî hene. Nêzî du sed hezar hêzê leşkerî heye. Ew ne kêm e. Yanî dewlet bila xwe nexapîne ne ku bibêje ka me xilas kirin filan kirin. Komeke pkk bi wayek sembolîk çekê xwe şewitandin. Ew ji tê çi wateyê dibêje ez ê xwe bişewitînim lê ez teslîm nabim. Ew qe ji biryardayînê nîşan dide. Yani tenê ayek sembolik dibe ca êdî em naxwazin çekê bikar bînin. Çek eger hûn eger hûn sememî ne hûn dixwazin çareser bikin. Lê wisa xuya dike ku dewleta Tirkiyê niyeteke xirab heye naxwaze meselê çareser bike. Eger bixwasta ka hemû nava Tirkiyê binêrin. Rabîya li dijî CHP'ê operasyonên çawa pêk tîne? Qeyûma dewja ser rêya beriya wî. Ev tê çi wateyê? CHP jî hema bêje nîvê Tirkiyê temsîl dike. Nîvê temsîl. Eger CHP nawa xwe ji komîsyonê bikişîne, ev komîsyon çi dibe? Bê wata dibe. Nîvê Tirkiyê di jî pêwa joyîne ocaqê. Eger CHP li piştê nebe. Ti çitkî, ti bi rêyeke din CHP'ê tehrîk dikî ku ji komîsyonê vekişe pêwa joyê xirakî. Dibêje carekê Gur û pez li hev kiriye ku kem aştiyê bikin. Dem derbas dibe gur aciz dibe, bênavî teng dibe. Diçine ser awê lê dine berxekek ser awê li ber çem awê vedixwe. Gur lê dinêre dibije heyran te çima awê şêlû dikî? Berxek lê dinêre dibije Ça, ka min ku şîrî kiriye? Dibêje belê belê tu şîrî dikî. Ya dibêje heyran e ke şîrî bikî tu şîrî dikî, tu li jorê yî ez li jêrê me. Ça şîrî dikîm? Dije na na te par jî şîrî kiribû. Îja berxek dibêje heyran e ke tê me bixwe yî behane negire, hinceta negire. Ji xwe ez berxekim ez par tu nebûm heta avê şîrî bikim. Yanî wekî aştiya gur û pez nabe? Te di hênce ta digerî, te dixwazî pêvajoyê xir a kî, te dirabî bên ger û gifa, gef û gura, te radibî nizanim dawî jî ser CHP'ê û qeyûma da ji ser wî derê û û te hakê din gefa dixwîyî û te dibêjî ez ê nizam Rojava çi bikim û çi îşê te Rojava ketiye. Rojava di nava çarçeweya Sûriyê de dixwaze meselaya xwe çareser bike. Tu çima midaxile dikî? Berê niha jî dewleta Tirkiyê çi digot? Digot me li Bakurê Iraqê şaşî kir yanî behsa Başûrê Kurdistanê dike. Di vija ew şaşiya me li Bakurê Iraqê kir, yanî me destûr da Kurd bibne xwedî statû li wî derê, ew şaşiya ku me li Bakurê Iraqê kir em vê şaşiyê li Bakurê Sûriyê nakin dibêjin. Berê jî digot li Arjantinê jî Kurdistanek hebe em qebûl nakin. Êdî bi hênceta te nagerin. Heke hûn naxwazin meseleyê çareser bikin, heyran hûn çûne bar Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan? Hûn haşa tanga bûn. Ne ku Kurd hatina cem we, Bahçelî rabû çû cem dem Partî destê wan girt û bi wî awayî xwest pêvajoyek dest pê bike. Û Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan jî ev yek wek firsetekê dît, xwest pêşiya Kurdan veke. Bi çi rengî? Weke hûn dizanin pkk di lîsteya terorê de bû. Kurd li Ewropayê, li Amerîkayê, li hemû derê dinyayê, li ku derê diçûn pkk dikin e hêncet digotin hûn terorîst in. Ev tim pêk nedianîn, piskirek derdixistin, astengî çêdikirin. Rêber Apo ji bi salan e dixwest pkk ji vê lîsteyê derxe û bi awayekî yanî hê nehat dîl nehatibe girtin, nehatibe rawandin. Di salên notî de dixwest pkk biguhere. Ji ber ku real sosyalîzm têk çûbû, PKK di warahî de mabû, Rêber Apo jî dixwest rêyekê, çareseriyekê bibîne û rabû pêşî wekî hûn dizanin di kongreya xwe de berê ala PKK'ê das û çekuç li ser hebû guhertin û pişt re hêdî hêdî dixwest PKK'ê jî bi giştî biguhere. Heta salên du hezarî de PKK'ê pkk fes kirin yanî guhertin, bi çaxî koma komalên Kurdistanê Na lê bûrne dixwazin vê çixê kadek hate sazkirin piştî pkk rakirin kadek sazkirin û bi wî awayî xwestin gawa biajin. Dewleta Tirkiyeyê nehate serê. Piştre pkk careke din kongreyek çêkir bi navê Kongreya Jinû ve avakirina pkk û pkk saz kir. Yanî bi salan re dixwestin vê yekê bikin Ew di rêya me re Apo dixwaz rêyekê veke li pêşiya Kurdan, li pêşiya dîplomasiya Kurdan rêyê veke û vê carê jî ew banga Tirkiyeyê firset dît, şerê li Xezeyê, şerê li Îsraîlê, şerê li Rojhilata Navîn jî dît. Di nava vê xirûcirê, vê xeterê, vê germiya şer de xwest Kurd nebine hedef û xwest Ev derfetekî ji bo Kurda bû afirin. Ev bêhna Kurda ber kê Kurd hinekî bêhna xwe ve din. Ji ber ku Sûriye Esed nûço bû, êriş ser rojava de dihatin, xerûçirek hebû, tengasiyek hebû, her kesî destê kê di berîka kê de bû ne diyar bû. Rêbera xwe xwest pêşiya Kurda hinekî veke ronî bike, firsetekê bidê. Ew pêvajoyê ji veke firsetekê bi wî awayî bi kar anî. Hem pkk êdî di lîsteyên ku di pkk de digotin terorîst e bê watekirin. û rêya Kurda vekir. Çima wisa dibêjim, niha encama wê em dibînin. Tom Barak, nûnerê Amerîkayê yê ku Sûriyê re eleqedar dibe, wekî hûn dizanin, Amerîkayê berê digot, Tirkiyê jî digot, îdia dikir, digot YPG, Qesede, berdewamiya PKK'ê ne. Lê Tom Barak çi dibêje niha? Tom Barak dibêje YPG û Qesede ne beşek ji PKK'ê ne, ne berdewamiya PKK'ê ne. Ev çi ye? Ev encama polîtîka siyaseta Rêber Apo ye. Ji ber ku PKK'yê dê tune ev e fermî niha, heta bibêjin berçavkî PKK ye. Bêwate bû ew ev tezê wan. Ev tez di ku digotin PKK terorîst e nikarin bêjin niha. Ji ber ku PKK niha di pratîkê de ne. Ji ber wê yekê Rêberan Puaw lîstikên wan hemû pûç kirin û niha rêya Rojawa ve dibe. Rojawayê li vir ne Parîs, Parîsê dixwest malewaniya civînekî bike. Parîs tê de bû, Ingilstan tê de bû, Amerîka tê de bû û Qeseda û Şamê tê de bûne, Rojawa û Şam. Yanî Ingilîz û Fransayê ku Seyikis Pîkot weke hûn dizane Kurdistan bûbû çend parçe, dixwestin belkî şaşiya xwe ya dîrokî rast bikin. Dixwestin careke din li wê derê civînekê li Parîsê çêkin, Tirk bûne asteng, Tirk çon bûne asteng nahêlin, çon nav ew li Şamê nav Colanî dan, Golaniyan jî bi wî awayî nexwestin, nehiştin û Colanî xwe da paş beşdar nebû. Tirkiye wisa kir, Tirkiye ew astengî derxistin. Na bi wî awayî Tirkiye êdî Rojava dikine hedef, Mexmûrê zorê dine Mexmûrê bêguman mero naxwaze bibêje mixabin lê destê PDK'ê ji wan lîstikên li ser Mexmûrê li ser Şengalê êrişên li derdora gerîla bigirin çiyayê dora gunda bigirin nehêlin gundî erne warê xwe li behdînanê rola PDK'ê jî heye mixabin. Eger PDK bi rastî pêwajoyê destek dike dixwaze pêwajo çareserî çêbe Pêwîst e li siyaseta xwe berê terk bike, pêwîst e fişarê nede ser gelê Mexmûrê, pêwîst e ambargoya ser Mexmûrê rake, rê li ber gelê Mexmûrê veke ku bêne Hewlêrê herin xwendekar in, xwedî îş in, xwedî dikan in, xwedî mal in, bên û herin ticaretê bikin, dermana bibin. Wisa nabe kê. Eger tu bêjî ez kurd im û eger tu bêjî ez dixwazim aştî çêbe, tu çawa deh hezar kurdistaniyê li wê derê ku ji ber wî şerî baz dana tu ambargoyê dadinî ser? Te çawa li hemberî ambargoya Bexdayê dengê xwe dernaxî? Pêwîst e PDK xwe zelal bike yanî ew çi ye tu çi dikî? Anvisa anvisa. Bi du alî nelîze. Lewre dewleta Tirkiyeyê jî bi wî awayî na daxuyaniya HPG'ê bû. Dewleta Tirk di nava meha tebaqê de bi caran êrişî herêmên parastinê yê medyayê kiriye. Bi yek alî agirmes xira kiriye. Agirmes nemaye êdî. Ka girbest, tu êrişî bendewa Tirşînê dikî, tu êrişî Rojava dikî, çeteyê te êrişî Tel Temerê dikin, tu DAIŞ'ê sor dikî, tu eşîrên Ereb sor dikî, tu tehrîk dikî, tu dixwazî berê wan bidî ser Rojava. Niha Baxçelî rabûye çi dibêje? Erdogan berê tehdît dike, Erdogan gef dixwarin. Digo eger tîr ji, eger şûr ji kalan bikişe êdî gotin bêwatan e. Tu şûr li hemberî kê dikişînî? Niha Bahçelî ji Rabîyayê dibêje eger peymana di navbera Qesedê û Şeradê çê bo pêk neyê, Enqere û Şamê bi hev re êrîşî Kurdan bikin. Te êrîşî kê dikî? Te berê bi DAIŞ'ê re ku DAIŞ di asta xwe herî xurt de bû. Hemû çekên bi hêz yên Amerîkayê ku dabûne Êraqê li Mûsilê bi dest xistibûn. Hemû heta Reqayê heta Derdora tenê taxeke Kobanê mabû, taxeke piçûk mabû, te hemû derdor girtibû. Erdoxan çû Mizgînî da digo ha ket ha wê bikeve. Ve hemû hêza xwe êrişî Kurda dikir, bi çixî artêşeke Kurda jî tune bû. Piştwaniya Kurdan tune bû, hewpêmanên Kurdan tune bûn. Dewletên Yekbûyî ê Amerîkayê di herêmê de nebû. Hewpêmaniya ku heftê û du dewlet tê de ne Kurd hewpêmanê wan e, geneke hewpêmanê wan e, wê çaxê wisa nebûn. Niha Kurdê di Kurdên berê nin in heyran. Hûn nikarin wisa bi rehetî hespê xwe bibezînin. Kurd jî êdî xwedî hêz in, xwedî artêş in, xwedî stratejî ne, xwedî dîplomasî ne, xwedî dost in, xwedî heval in, xwedî bîr û bawerî ne. Ne Kurdên berê ku em bibêjin tu herî nav serî bidî û heqê wan jê bistînî. Ne wisa ye. Dema Erdogan li Entabê mizgînî da digot Kobanê ketvê bikeve, Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan wek hûn dizanin seferberî îlan kir. Pêvajoya du hezar û sêzdeh û du hezar û çardeh û du hezar û panzdeh ji bo çi xirab bû? Dîsa Rojava bû. Rêberê Gelê Kurd Ocalan dibêje, Rojava xeta min a sor e. Berê jî gotibû, di notên hevdîtinan de yên Îmraliyê de jî heye, kes ez dixwazim bila bixwînin, dibêje Rojava xeta min a sor e. Erdogan jî digot wa DAIŞ hat, ez ê bibime xelîfê Îslamê, bi rêya DAIŞê ez ê heta Şamê û heta nizam Bexdayê bigirim, ez ê bibime reîsê wan û bibime serokê wan û ji xwe re xwe re digot reîs. Bi wî awayî bi wê hêviyê lê Rêber Apo çi kir? Rabû seferberî da îlankirin ji bo Kobanê banga seferberiya giştî kir. Weke hûn dizanîn êdî piştî hingê bi pêşengiya HDP'ê ew çalakiyên gelê Kurd pêk hatin û gelek kes jî şehîd bûn û bi wî awayî piştre jî dewleta Tirkiyê hevserokên HDP'ê kirine hedef, ku we bang kiriye û piştre jî bi wî awayî doza weke doza Kobanê û dizan hemû bi giştî gelek rahdarên HDP'ê hatine girtin, hê jî doza wan dewam dike. Bi vê çaxê gelek kes ji wan ên kurd xwe li ser weke vê bîrava di ser têlara di awê diçûne Rojavayê Kurdistanê. Fermandarê Kurdistanê Murat Qereylan piştre eşkere kir, got ku ew fedayî bûn. Yanî gerîlayên kurd, gerîlayên fedayî ji Bakurê Kurdistanê bi hemû fedakariyê xwe ser têlara awê derbazî Kobanê bûn, ji bo Kobanê nekeve li ber xwedan canê xwe feda kirin. Bêçaxî şêst û sê fedayî yên gerîla tevî gelek ciwanên din jî derbazê Kobanê bûn. Gel jî derbaz bû. Gelek kes derbaz bûn li ber xwe dan û Kobanê azad bû piştre heta dêra zorê DAIŞ dana ber xwe û birin û ew der paqij kirin. Îja niha rabûne gefa dixwin dije me êrîş bike. Tê bi çi êrîş bikî? Tê çawa êrîş bikî? Kerem ke bige kê destê te girtiye? Eke te bikoya tu êriş bikî, bawer bike, bawer bike neke te bikoya tu êriş bikî, te bikariya te bi xwe bawer bûayî tu nediçûyî cem rêbera xwe. Çixa te êriş dikir li Tişrînê, bi mehan li Tişrînê tu têk neçûyî. Eger tu li Tişrînê bi ser biketayî bawer bike te ew pêwajona dest pê nedikir. Tu tengaw bûyî, tu mecbûr mayî. Ji ber ku rêbera xwe gotibû jî an hûn ê bêne ser xeta min an jî we bişînin heta cehnema Anatolyayê. Tenê ew rastiyek e. Îdî hûn tengav bûne, îdî hûn nikarin wekî berê hespê xwe bibezînin. Siyaseta we pûç bû. Niha rê li pêşiya Kurda we dibe. Îdî Kurd ne bê alternatîf in. Kurd xwedî stratejî ne, dostê wan hene, kesên nû dixwazin bi Kurdan re tifaqê çêkin hene. Lê Kurd dê jin bila bê şer be. Bila bê şer. Eger aştiyek çêbe bê şer be çi mana? Lê eger na tu dê jî illahî şer şer, bêguman eger te şer danî Kurda tu ji Kurda aşiqê şer nebûne. Ne aşiqê şer bûne kurd, lê dema şer bê ber derî jî kurd xwe diparêzin. Sed sal xwe parastin hêdî sal xwe biparêzin. Lewre pêwîst e dewleta Tirkiyê yanî gelê kurd jî bi yekî bi rastiyê bibînin. Ne ku em bibêjin hesasiyetê wan hene em deng nekin. Kurdan jî hesasiyet hene heyran.

Pêwîst e nasnameya kurdan bibe nasnameyeke fermî qebûl bikin. Bê naskirin bi zabûna misoger bibe. Eger ew ne neyne qebûlkirin ji xwe ti tişt çareser nebûye. Kurdan ji xwe ji ber vê yekê serî rakiriye. Ji ber te enkar kiriye, te qebûl nekiriye, te nas nekiriye. Niha ji bo çi? Ji bo tu çavê bi te yên belek yê bên kurd bêjin kerem ke eyran tişt nabe. Bila dilê te nemîne. Heke wisa bûye ji xwe kurdan serî ranadikir. Li me zêde dirêj ke serê we êşand ez lêbûn nedixwazim. Bi giştî eger mirov sar careke din nê binêre, Rêber Apo careke din gotiya Rojava xeta min a sor e. Ew jî nîşan dide ku dewleta Tirkiyê gefand dixwe û ser Rojava tehdît dike, Rêbera Bojîga gawan paşa naoje û li ber xwe dide. Pêvajo lewre niha ber bi xetemînê diçe. Ew gef û gurê dewleta Tirkiyê ji wê nîşan didin. Ev daxuyaniyên dewleta Tirkiyê jî ne ji bo Rojava ne. Bêguman ne ji bo cîhanî ne, ji bo Rêber Apo ne. Bersivê didin Rêber Apo hem daxuyaniya Erdogan hem daxuyaniya Bahçelî. Bersivê didin Rêber Apo Yarî wisa xuya dike ku daxuyaniyên Perwîn Buldan jî ku dabûn, dibêje Rêbera xwe gotiya Rojava xeta min a sor e, em ti carî tewîzê nadin û em ti carî eger mûyek ji serê Rojava kêm be em ti carî qebûl nakin, wê Kurd qiyametê rakin. Lewre jî wisa xuya dike ku careke din qedera pêvajoyê wê Rojava diyar bike. Bi hewiya rojên azad jin jiyan azadî.